An cwinya pe tye mayom. Amito awac atir ki won Acholi ni cwinya pe yom pi gin ma tye ka timme i lobo Acholi, pi gin ma tye ka timme i lobo ma megwa macalo Acholi. Pien kombeddi tye lutino Acholi mukene ma gitye ka neko Acholi luwotgi. in the name of supporting nrm, in the name of yomo cwiny Museveni, in the name of yomo cwiny Salim Saleh, in the name of yomo cwiny the current government onyo Rwandese Tutsi. Ento amyero awacci ci wun lutino Acholi ma okete me lweny i kom ominwu onyo i kom omegiwu macalo Acholi,

Karewu cok romo. Tim gin mo keken marac i kom Acholi kong bed i wiya documenting and wabedo ka documenting ducu jami mogo maraco ma wubedo ka timone madwong i kom lutino Acholi. Kong bedi tye lutino tutwale ma gia ki i Nwoya district, awobe wa ki co gi mone, gitye ka tamone ni Museveni ber loyo Acholi. Museveni kite bed ni miyo cente botwu nining un ma wutye ka tic ki Museveni kacel ki Rwandese Museveni kacel ki Rwandese ka Salim Saleh gi weng pe gubibedo ber loyo an Daniel Soka macalo min gu ma atye leb Acholi, aloko leb Acholi dok atye remo Acholi. Rwandese ba Nyamulenge pe obibedo ber bot in loyo Acholi moni ma in kitye ka pii onyo kitye ka ori onyo kitye ka culi me cito ka neko ne. Pe obibedo ber loyo.

wutye ka tic me cobo mitigi. Ento amyero awacciwu ni karewu cok romo, anwoyo dok awaco ni karewu cok romo, pien wun lutino acwali ma tutwalle ma oa ki i nwoya wutye ka tic kumeno med maraco i kom lutino acwali pi ni wugeno otema. Otema pe obibedo tala gicing, otema pe obibedo tala gijing. Ka wutye ka tamone ni wugeno otema awany ci wuwang. Otema awany pe bedo tala gijing, en dano pe bedo yat, dano pe tye got. Anga atal i lobo kany? Anga atal? Nying Biacara pa nera i Kitgum ca ni anga atal? Ngat alam. Co kiti bed i lobo kany omyero igwokke me timo gin maraco i kom dano onyo i kom acwele luwoti, pien kare obiromo. Aporo kare ducu apoyo wiwu pi gin ma otimme i kare ma kiryemo amin ki Uganda madi kacel ki. Ka ginubi ma gubedo tung i cere neno kacel ki i dye gudo ma onongo dong gin aye ludot dano, gin aye lucim dano me aneka bot lamin, gin aye ludot dano, gin aye lukony neko Acholi bot lamin-ni. I kare ma amin tye ka a ki i kom kitye ka ryemo amin. Kikwanyogi, kicorogi i dye yo, kicyelogi ki lagweng, kibakogi ki tong ka wang dano, kinekogi ka wang dano, kiryemogi ki tong niryenyerye, kinekogi madwong adada. Ci gin ma kumeno pe wamito ni onongo nwaane i lobo Acholi bat ka wun lutino Acholi mukene ma oa ki NRM onyo tamo ni

Kiyetogi ki leb ducu, kingalogi ki leb ducu. Jo mukene lwongogi ni nyiu mat jai ki nga ngagi. Ento amyero awac botwu ka maleng atir ni, ka lutino enoni onongo wogigi obed tye, onongo pe gubibabbe kumeno, onongo bene pe gubibedo lumat jai. Co kit ocayogi, onenogi calo lubaba, onyo oyetogi i leb gweng. Ento myero wunge ni ka onongo pe gineko wongi, onongo lutino-ni pe gilanne kumeno. Co wun ma wun wutye ka jingo komwu me neko Acholi, me lweny i kom Acholi, luwotwu, amyero agwocciwu ni karewu cok romo. Karewu cok romo. Kombeddi watye ka cwalo nying, kitye ka cwalone ka weng i pat me Uganda weng, kitye ka cwalone i ICC. Time will come. Kit i ngo Museveni obia ki i tela? Kit i ngo jo ma gitye ki nyota giruko nyota i gwokgi-ni i nino mo acel bene gubipoto piny? calo omigiwa ma guneko. I nino mo acel bene gubito, pien ka onongo gin gineko dano nyo gineko acholi, ento gin gipe to onongo ber. Ento man bene gin gubito oko, gin gipe yat, pe gital, dok gin bene gipe got. Gitye ki dano ma tic ki remo calo wan. Ento amito acikwu ma yat yenge, wun jo ma kitiyo kedwu me neko nek i acholi me cobo miti pa Museveni nyo me cobo miti pa jo ludito moni acel aryo adek ma gitye i NRM-mi, amyero awacciwu, wutye ka uko moro ki mony madit me labinaka i kom kakawu kacel ki i kom lutinowu. Pien kit wuti ki otema onyo otema onek acoli, ento lutino pa otema obibedo dong i lobo kany, wadi pa otema wany obidong i lobo kany. Ki pingo gamente obilokke? Gamente pe a ki bedo tungcel keken, co omito dano mukene kacel ki jeri onongo tema in. Winya, cik lutino ma gitye ka tic ki nyi, pien angeyo ni lutino mukene ca mukene gitye ka tic ki nyi nono mogo bene nongo pe ingeyo wa gin. Ento jami weng ma gitimo gitimo ni in the name of otema ni gigeno otema, otema wanygi calo kwotgi.

An adoko labongo lworo ngat mo, pien angeyo ni kit i ngo an bene abito oko. Kono oneka kombeddi, kono oneka wene, kono odiki mace, dwana pud obidong i lobo. Nongo awaco lok ada, pien lok ada gat lok ada pe rucce, pe rucce. Wubidong and we are documenting everything ma wun everything ma wun wutye ka timone. Wunek Acholi, wumedde ki timo aranyu ducu i kom lutino Acholi, ento karewu cok romo. Kare mogo cok romo pien wakanyo ming en oromo woko nek mukene in cold blood matye ka timme i lobo Acholi in the name of laro ngom eh nek mogo timme kono i got apwoyo kono kwene i ngom pa nga ngom pa dano tye yako ne atyer kombeddi wa ngom pa lutino pa Irinayo Oryema aneno tye ka yako ne atyer calo wun pe Acholi wutimo gin marac i kom Acholi luwotwu calo wun pe Acholi calo pe ki remo Acholi

Ter ajoli motmot. Karene tye. Jami weng i lobo kany tye ki karene. Kare me jami weng tye. Kit itimo tim nyo itimo jami maraco ducu pien itye ki kero kom bedo ki cente ki kero me mony, omyero inge ni lutinoni tye gubidongo i lobo kany. Lukwayi-ni gubidongo i lobo kany, otema. Kaka ni wubidong i lobo kany ote ma wangeyogi, wutim jami ducu, wa an bene wuromo medde wuneko an wumeda i kom lukang yumbe, wuromo medo wan mukene ni wuneko wa i kom acweli mukene ma wuneko-ni, ento kare biromo, kare biromo. Pien nyibo oming eni weng ma tye ka nyibbe i kom bedo i lobo acwali ni, Wun wungeyo cocego weng, ento wulworo wacone. Wungeyo maber ni otema weng tye ki twero dok tye ki kero madwong ata, ma onongo en aye omyero okony acwali ki ryemo balladu ki i lobo acwali, ento iwinyo i nino mo ma otema weng. ongamo doge i lok koma i lok koma i lok koma pa nyo i lok kom eh, i kom ngom pa Jodi? Pingo? Pien lutino gang otemo weny lumegine ki ngane weng, pole weng gunyomme ki ngo? Ki omegi Museveni, gunyomme ki kaka pa Museveni. Kombeddi ngom eni ma wun wutye ka waco ni kono balado ki dyangi eno ni weng muno dyangi mukoe mu dyangi pa mukor pa otema. Dyangi pa mukor pa otema wangeyo ada ne weng dyangi ma tye pa laro ni weng pole pa mukor pa otema. Jo eni gunyomo i ot pa otema gi, gunyomo wadi pa otema gi. Ento achwodi lworo waco ne, pien gitamo ni gilworo to, kun otemo awenyo binekogi. Ento to ibilworo awene, ibilworo to wa wene, kit ilwor to nyo pe ilwor to, wang ma ito. Kit imit to nyo idek to, wang ma ito. So to pe lwore, alego achwodi ki lutino achwodi ducu me bed-de ki loko lok ada me konyo tiro gang me konyo kaka. Labongo olworo gin mo without fear or favor. Wan macalo lutino Acholi omyero walok olok ada me konyo kaka, me konyo gang. En pe omyero walworo ngat mo pi ni tye ki cente nyo tye ki muduku ki wac lok ada i wiye. Kitwa an macalo Daniel Sokka kore atye ki cente nyo ape kede ka atye ka timo gin marac wun macalo kakana wutye ki twero me coko an. Co wan macalo Acholi watye ki twero me coko otema awany pien en latin Acholi kadi bed ni tye ki muduku nyo ruko nyo ata ka tye ka timo gin marac wan macalo Acholi omyero wacibu wange. Pingo kilworo cimo wang latin Acholi ma wan wa aye wanywalo? Wan aye wanywalo lutino Acholi eni weng. Rem acwele aye onywalo. So ka tye ka timo gin marac omyero kikwer lok i wiye. Omyero kikwer balle i wiye. Wang buk pe kiwekki olwonge. So lakweli lok mogo i kom ballalo-ni kiti oloko i kom macana onyo i kom jo mukene-ni. Ento ludit wigi ladit wi acweli macalo lacoka wi acweli, lacoka wi lumony en aye otema. Utem I must do something me konyo ryemo badalu ki lobo Acholi pien Acholi kombeddi tye ki gen I kome ento pe ka timo gin mo pingo amyero amokwu caden amyero amokwu caden an macalo Daniel Soka. Omin odoc pa goda ma kilwongo ni Onen Agee ma tye i kulu kenyo wa i cawani gak ka longe i nyim malobo kenyo onyo gak i cemetery road eno ogoya olweny i dye ceng i koma olwenyo dyeceng mamac i kom an. ki kabedo ma kilwongo ni classic Ethiopian ma dano weng tye ka watching jo mukene gumako wa videone atye ki videone bene tye mapol i YouTube olweny i kom an odyenceng mamac pi miti me cobo miti pa ominne macalo odoc pa Goda pi miti me cobo miti pa NRM ni wek inong kabedo onyo inong favor ki bot NRM macalo pati pi miti me nyuto ki acwali ni en tye ki twero dok ominne tye ladit pa NRM dok en a ki i ot pa otemo awanygi dok en tye omin otemo awany olwenyo i kome ogoya ka cwinye.

wa i bas pak me Gulu i Police Post ka ma ocung iye ki i bas pak pien onongo lworo dano madwong ma tye i bas pak. Wacito ma police ladit police macalo Nyong Kol iye ocwer pul. Atye wa ki reference me case eno ni, case pe top.

Kesere ni wa ki reference ne wa tye kede atye kede wa cani. Wara ngeyo lukaka na ngeyo dano ma ngeyo dwong photo wa sa weng ngeyo. Ento jami weng tye ki kare ne. En awinyo ni kombedi dano calo unen unen agii gi gitye ka mete ki timo tim mene i gudu me neko neko alibu alibu me timo bal madwong i kom lutino acoli ki tiyo ked gi pien gi waco ni gi geno otem awany. Gin gitye ki jenerol i dyekal ma meggi. Ento myero ipeny wii ni jenerol adi ma kiyiko? Jenerol mo ma bedo tala gijing pe kit wa jenerol Museveni pe obibedo tala gijing ninone tye ma kibiyikeko. Ento kaka Acholi obibedo ki medde. Awaco atir kare mapol ni kaka Acholi dit loyo wa AK-47.

Kombeddi lutino pa Gaddafi tye kwede. Lutino pa Itila tye kwede. Elyel pa Itila tye kwede. Lyel pa Gaddafi tye kwede. Lyel pa Amin tye kwede. Kare me jami tye. Kit itye ki poo nyo itye ki cente ducu me wi lobo-ni, wor dano.

ci onek dano, wutim jami ducu pi ni kariwu, ento kariwu-ni dong odong nok. Cok romo, atye lok calo Mejaya. Pien awaco dok anwoyo ni, kite adek kite amito, an abito oko. Ato oko i ninone ka oromo. wang mato ka ninone oromo co pe abidworo to abimedde ki waco lok atir me tiro dikal pa coli me konyo lobo coli wun luneko ma wutye ka nek in the name of general otema omedde ki nek ka onongo ni magoba ne tye ento apenyi ni ka ineko acoli magoba ne ngo profit ngo. Angeyo ni cawa mukene nongo kiculi ki cente, ento cene ne ibicamo pi mwaka adi? Ibicamo pi kwoni oloo? Kit itimo jami, nen nying ma ibiweko kede i lobo. Nying mani ma ibiweko i lobo? Nying eno-ni obibedo calo master key pi lutinoni, onyo obibedo calo mabuc bot lutinoni? Onyo nyingi bikonyo dwaro lutinoni me aneka? Onyo bikonyo yabo dog offices bot lutino mukene onyo lutino ni as master key. In mono ka ipe ka gilwongo nyii onyo ngat moni owaco ni in en latin pa General Otema onyo en wat pa Otema, bibedo calo master key me nongo gi tic onyo me konyo gi nongo tic onyo bibedo calo agent i kom gi me konyo neko gi onyo me konyo dwaro gi. Ka otemawany pe, nying ni otemawany-nyi, lutinoni obimedde ki lwongo gire i komgi, onyo wadini obimedde ki lwongo ne i komgi, onyo gubikanne o ni gin pe gingeyo. Co wanenu nying ma waweko i lobo, kadi bed ni watye ki lonyo, onyo waruko nywata, onyo watye ki lonyo lobo ki jami ducu, onyo watye ki twero ducu me lobo-ni. Ngat mo madit loyo Lubanga peke. En jami lobo-ni weng obigik koko. Jami lobo-ni weng tye ki karene. Lwonga ni Ora Rabor Daniel Soka aka General Bad News. Awaco man pi lobo Acholi, awaco man pi lobo Acholi, awaco man pi ngom Acholi, awaco man pi lit pa jami maraco ma tye ka timme i lobo Acholi. Awaco dok anwoyo nyiya kilwongo ni Honourable Daniel Soka aka General Daniel Soka pi jo ma mito yinya omedde ki yinya. Nino oto pe kobo, ento nino oyik aye kobo.